wagoni erokamano kuom bedo Nyasachwa. Wagoni erokamano Baba kuom chweyowa e mfano mari. Wagoni erokamano Baba kuom miyowa wuoyi Yesu Kristo kaka misango mogik ma golo richo. Baba, wagoni erokamano kuom miwa thuolo bende ma chokre e kanisa mari maler odiechieng' ma kawuono mondo wawinj wachni. Idwa loso kodwa Jehova. Waikore Jehova Nyasaye kaka gigi mag tich. mondo ilos kodwa. An machung' Jehova Nyasaye aonge teko, bende aonge gima anyalo wacho ni jotichini. Ni to in emidwa konyri koda kaka avesul mari mar chopo jo- wachni ni jogi ba- Jehova. Los kodwa nikech waikore Baba, e nying Yesu Kristo. Amina. Kawuono a wasomo e buk mar Samuel mokwongo. Samuel mokwongo piero adek ta wasomo kare achiel bwadhi nyaka kare apar. Thor wach ma Nyasaye ofwenyona sama aikora mar biro kani en geno kuom Ruoth Nyasaye. Geno kuom Ruoth Nyasaye. Mano e gima wadwaro ni mondo wang'iye to Ruoth wacho nang'o. To kanyo e sombwa Ma a wasomo onwang'ore e, cha, e chapta auchiel emotege kabisa kawacho ni Daudi nodhier nono nikech joge ne wacho ni mondo ogoye gi kite nimar chunygi ne lit ng'ato ka ng'ato ne paro mana yawuote gi nyige. To kata kamano, Daudi noyudo teko kuom Ruoth Nyasaye ma Nyasache. Noyudo teko kuom Ruoth Nyasaye ma Nyasache. Mano Sama ng'ato odonjo e problem, ng'ano ma iringo idhik ire? Ang'eyo ni wan ma wan ka nigi waduto wasekalo e chandruok mopogore opogore. Satan osedonjo e utewa ma nyathi minyuolo Ola obaro gi kong'o gi njaga, ng'ano mibiro ringo dhi ire? Nyako minyuolo rwakore e yo ma galagala ma in bende nene, bende wiyi makuot kinene, ng'ano ma dang' iring idhi ire? Daudi bende koro shida oyudo kani. Oduogo to nwang'o ka Dala ma uh, ma Zilak, Zilag, Ziklag obedo raided. Okaw gik moko te, nyaka monde Bende odhi. Nyithindo, gik moko te nodhi. Koro bende jok manene odak e dalano owacho ni koro the best thing en mana ni mondo onege. To buk mar Kisungu wacho ni he found strength in the Lord. He found strength in the Lord. Wan ma wan ka ni sama wadonjo e tabu, ma tabu oyudowa, waringo wadhi ir ng'ano. To kani loso about a town, a, a town mar Ziklag. Ziklag ni ok en piny man e Israel. Kata kuma Daudi nitie ni ok en e Israel, to Daudi wang'e very well ni noyier mondo odhi obed odhi- mondo odhi obed king mar Israel. Ochopo ka ni nade? Mani ndalo mane uh, Saulo bende jok ni nyaka tieke. Saulo ne dwa nege. Jo mang'eny ong'eyo ga ni jo Kristo ng'ano moseng'eyo Nyasaye ni onge kod tabu mang'eny e ngima mare ma- which is wrong mondo iwuoth gi ruoth nyasaye nyaka ikal through temptations temptations must be there to temptations gi gin test ma bende nyasaye dwa ng'eyo ni to bende ihere adier bende ihere adier unyalo paro story mar ayub eh? ka satan wacho na pana Ng'ano en ng'ati oheri mana nikech igwedhe gi mwandu. So Ayub had to go through test mondo Nyasaye onyis kodo Satan apana, nitie jok mong'eya gi chunygi duto. Omiyo Daudi bende samidwa nego oriembe bobiro koro odak e piny ma Filistia. To jo Filistians gi ung'e ni ne gin ga wasigu mar ma jo Israel ma kata sama ne uh, uh, Daudi chako donjo e tich to mani e piny mane ne ng'ane nitie uh, Goliath Ka ni ema ne Goliath odakie. Koro oringo kendo biro dok mana odak mana e piny jok manene dwaro nege mane gidhi kedo kodo and you remember what he did kaka nyasaye nokonyore kode bogolo jo-israel e lwet jo-filistia kendo koro olworo kendo duogo kany kendo duogo dak mani i jogi Mas, lweny miwacho no oduogo odonje ni Daudi jo Filistia nene kedo koro dhi kedo kod jo Israel to Daudi nolokore bodyguard mar ruodh Jo-Filistia ma- kuma nodakieno ne en bodyguard ma ka lwenyne nowuok kingi nokawe kod jolweny nene gidhi kedo kod jo-Israel jopinygi ema ne gidhi gorego to kane gin on the way ma gidhi to commanders mag jo-army mag jo-Filistia owacho na ah, to ma ni okie Daudi manonego Goliath mane jogi giwerga ni ni Solomon Samuel ni Saul onego 10000 to ng'ani to ng'enego ang'ono onego thousands and thousands mani keng'acha to ruoth owachna pana ema tie en Lakini asedak kode ka ang'eye. I now trust him. Onyalo konyowa to jogo wacho ni never. Ng'e ni ka Nyasaye bende odonje koro dwa tamo uh, David mondo kik dhi gore kod oganda mag jo-Israel. Nyasaye chano gige mana kaka en emong'eyo. Ema koro Daudi duogo To odok to onwang'o ka jomo- jo-Amalek bende kendo otimo ang'o? Kendo koro omonjo taon, bodhi nyaka kod nyithindgi, odhi kod joge te. Tem mwadonje, wadonjo to prove two things. Achiel, our faith, in God. Tembe mwadonje nyiso our faith in God. Can we, are we going to surrender? Ka koro korona odonjo, bende wabro surrender? Kose pod wabro mana mako Law Ruoth Nyasaye ni Ruoth Nyasaye, in ema inyalo gik moko duto, in ema inyalo konyowa. Mar ariyo, temgi miyo wang'eyo miyo nying Nyasaye duong'. And ka an it abro quote two verses or three. You remember Exodus apar gang'wen ka Nyasaye loso gi Musa mano ji are on the way going to Canaan oloso gi Musa to owacho ni Musa gima dwaro en ni koro kaw jogi mondo iket e dho nam gigo kambi e dho nam mondo gima abiro timo ni ni Farao kata kod joge Mondo otim ang'o? Omi nyinga duong'. Ging'e ni kara Nyasaye an Nyasaye, jogi gin joga. So that is the time ma koro Musa ywak, nam nika, jog Farao bende wuok biro. To Musa ywak to penyo to kara ang'ono miting'i lwetino? Ema Musa chwado kodo pi. To yawore Jo-Israel kalo, to jogo jo, jogo Farao biro to nime nam ka. Mo tema kamano mondo mi nyingi Nyasaye duong'. Another one en kuma kuma ne Lazaro tuoye mobi luong Yesu Mano Johana apar gachiel kar adek gi kar ang'wen mobi nyisi Yesu ni o osiepni tuo to wacho na aa tuo motuono ok en tuo mar tho to en tuo mabiro nying- miyo nyinga maler, ma, nyinga maler duong' it will give me glory nikech nong'eyo very well ni kosetho boyike obiro dhi bochiere bi nying nyasaye yud duong' so tembe mwadonje kaka jokristo they are not punishment to gin gik mamiyo nying nyasaye duong' kisucceed to kisarenda to then mano to koro your mistake nikech nyasaye will not leave you alone Another example manyalo nyisou en kama joote onwang'o ng'ano manene muofu. Mano onyuol muofu. He was born blind. That is John 9, 1 and 3. To gipenjo Christ, nto Ruoth, ng'ani monyuol e muofuni en makosa mar ng'a? Ng'ama no en mare kose ma jonyuolne? To Yesu nowacho ni aa, Onyuole kamano mondo nying Nyasaye oyud duong'. So, kaka jo Kristo, let us not despair at the time we are meeting challenges in life. Geno wa waketo kanye? Waket kuom Ruoth Nyasaye ma Nyasachwa. Ema nyalo loyonwa gigi. Let us not surrender. So Daudi, ung'e Daudi ne onwang'o a lot of challenges kapok obedo ruoth. To nikech no persevere, nochopo kuma Nyasaye wacho ni wuod Jesse ma chunye chal gi gi chunya. Nikech en kane omeko mistake, to odok odhi go chonge piny to repent ogo chonge piny kokawo jaodo uria odok odhi ogoni nyasaye chonge piny bokwayo ni chwe nang'o chwe na chuj manyien put a new spirit in me are we ready to confess that way like daudi Wuod Jesse. Hmm? Give me a new heart. Not a heart moro ma neje usetimo richo cha. You rub it off. Nikech Nyasaye e Nyasaye maweyo ni ji richogi. And he does not go back, he does not think about it. Nyasaye weyonwa richowa. Kiki, don't crush me. Daudi kajese yuak, miya mana new heart and create in me a new spirit. So anytime ma wan gi shida Wapar ni to kara ng'ano ma waringo wadhi ire? Whom do we run to? A wasomo kaka wasomeno, opuonjowa gik mang'eny o- nikech Daudi koro odok odhi oringo odak e piny ma oko neno ore To dhi kuro nogono nikech temptations jakristo nyaka bed tempted ma kata Kristo himself wuod Nyasaye mane onge richo nene obedo tempted wasudu ir ruoth Nyasaye ma jakony ma jang'wono, God of mercy and God of grace. Sa asaya ma wan gi problem, kik warang ni to ng'ane ma nyo okalo kani cha. Ema timo gigi e dalana ni. Donge mago wachoga jo Kristo? Ng'ane Ema timona gima kama. No. Wang'i wang' Ruoth Nyasaye. Nyasaye ema nyalo gik moko duto. En mochweyowa to chweyowa e mfano mar, mare. So pod en kodwa. Duong' mar Ruoth Nyasaye. Geno kuom Ruoth Nyasaye. Ah, wacho nano, I don't want to talk about ngima masebetie higni ariyo kata adek mwawachoregi which is true to aseneno duong' mar ruoth nyasaye e ngimana kata e oda aneno Nikech ka korona ochakore, ndalo mane korona nego ji kabisa cha, nyara ma Amerika was the first, mago were the first lot mane ne korona omako. They were the first lot mane korona omako Amerika. To mana lemo, mana lemo. To kwa wuok wadhi nene, to nitie chi wuoda to admit, obedo admitted eh, Avenue Hospital. And then Kamoro no walk into another one and we were not here, we were in America. So Ruoth Nyasaye aseneno duong' mar Ruoth Nyasaye e ngimana. I have seen and I'm glad that God remembered me the year 1994 December mano ema nene ayie ni Kristo en Ruoth. Pod akwaye ni mondo owuoth koda kendo otinya mondo. To the same year last year Nyasaye ma jang'wono ni yawuota bende oriwo arus yawuoyi ariyo. Moro oriwo in January to moro oriwo in September. Mano mana duong' mar Ruoth Nyasaye. No, isekalo through this, kara wamiyi moro. Nyasaye en Nyasaye. Agone erokamano kuom ngimana. Ang'e ni osebet kodu. Ang'e what you people have gone through. Ing'e, wang'eyo ni some of us bende osedhi. Donge wa- wa- wa- wanenoga wa- wachoko here and there. Nitie jowa ma bende osedhi. And you people have not surrendered. You have continued coming here. Nyasaye mad gwedhu. En tich maber, en chuny maber. Daudi wuod Jesse odhi e tembegi duto, but at the end of the day, Nyasaye nopare and he went back and he became the king of Israel. Kendo dong' e muma e andiko nyaka sani. to nikech he persevered so gima duong' en we should persevere gima duong' ong'e nego wang'e nyasaye kaka nyasaye as the source of our lives donge nyasaye the source donge muma wacho ni nokawo lowo bochweyo bokudhe muche donge en e the source ae nolokore dhano. So muya manokudhono en ema eh, he has the control over it. Sasa mogole kuom kuom ah, masinya. Be can I be there? Ok mane miwacho ni ah chuny ng'ane otimo ang'o? Chuny ng'ane ochot. Koro en an maiti an watim nade? King'eni koro koro I'm not the person mane ni ji ong'eyo cha. Eh? Makata aketa e ot gi jowa to ji ok oluor aluora nindo kanyo donge e nindo kuma iti ot is not easy eh? nikech nyasaye ogolo muche cha that is one the source of our lives and he is the sustainer god is the sustainer of our lives Kisomo Johana apar gabich kama Yesu wacho ni en ye mzabibu mar adier. Owacho ni en ye mzabibu to wan wan ang'o? Wan bedene. Eh? Wan wan bedene. To ung'e very well ni bad yath ko ong'ad oko ma koro ok otudre yath bende otimo ang'o? Donge it withers? Otuo tiwang'e awang'a. Omiyo wabende ka if we are not in Christ then we are nothing. So Ma Nyasaye dikonywa, ma Nyasaye digwedhwa mondo wachomre on the on Christ. We rely on Christ for everything. Mar adek, God is the purpose of our lives. En emong'eyo gimomiyo nochweyowa. Huh? The purpose of our lives. I think eh, Excelesi- eh, Ecclesiastes apar gariyo kare apar gad- apar gadek ga- apar gang'wen kamogik mosewache ni everybody will give account of

Serving God is relying on Him for everything. Miyo nyinge maler duong', geno kuome, mako chikene. chikene. Samuel wacho ni Saulo no It is not rombe muchiwogi ema Nyasaye dwaro have never. Huh? Not the fat the fats muwang'o e kanisa mutimo ang'ono ma- not that. Odwaro mana obedience. Ema Nyasaye dwaro kuomwa just that. So tiyo ni Nyasaye Ok inyis nikech joma ng'eny connect tiyo ni Nyasaye kod you know, make a monetary. It is not. So that is where we go wrong. To since osegwedhi gima ogwedhigo, to achiel kuom apar mare be nyaka itim ang'o? Nyaka ichiw. Mano e gima en odwaro. All is yours. Only 10% ema ema odwaro. Koro eka igeno kuom Nyasaye, eka iwuotho kuom godo Nyasaye the way ma Nyasaye dware. Mano e wach ma Nyasaye owachona bende abi wajiwrego. En emochiwo. An I didn't have anything to tell you people. To Nyasaye emomiya wach ni mondo abi anyisu ni gima duong' en geno kuom Nyasaye. Gima duong' en bet king'eyo ni Nyasaye is the source of your life. Gima duong' en ng'eyo Ni Nyasaye is the sustainer of your life. Without him you can do nothing. And lastly, the third one, he is the purpose of your life. Mago kende ema Nyasaye owacho ni mondo wagiwuo ka ka wabende wandikogi e chunywa wadhi kodo ma Nyasaye